Haut hu mer erëm eng extra Episod Kaffispaus, dës Kéier mat Skat an mir hunn zwee Gäscht dobei. Dat ass ënnert anerem de Sänger, de Gittarist, de Yann an de Yogi vu Skat. Häerzlech wëllkomm! Moien. Salut, salut. Also dat war de Gilles, pardon, war elo den drëtten dee vergiess ginn ass. Dat war de Gilles, jo. Jo, ech sinn och nach ëmmer dobäi.
Vergiess net, ech hunn däin Numm gesot. Dat ass schéin, dat ass gutt ze wëssen. Majo, et ass cool iech haut hei ze hunn, datt dir iech Zäit geholl hutt. Mir soen iech mol schonn am Viraus Merci dofir. War gär geschitt. An dann, jo, Scouts ass eng Band, déi ass elo schonn mëttlerweil scho bal zwou Dekaden hei a Lëtzebuerg aktiv. Wat kann een nach zu hinne soen? Si hunn elo virun kuerzem, nämlech leschte Mount, 22 Januar, hunn se en neien Album rausbruecht, den selwer betitelten Album Scarred eben. An mir wollten hinnen haut e puer Froe stellen iwwert allgemeng Scarred. An iwwer den neien Album. Natierlech, ech mengen, dat ass schonn, wéi de Pit gesot huet, Scarred ass e groussen Numm hei an der Zeen. Genau, genau.
D'Jongen hunn och laang dru geschafft, fir zu deem ze kommen, wou se haut sinn. An jo, den Album huet eis natierlech dunn ëmsou méi motivéiert, fir d'Jongen eventuell hei eranzekréien. An jo, ech geheien emol einfach esou an de Raum, ech fänken emol direkt un, Wie, wien ass Skat? Skat si Kolleegen, kloer, mee wéi ass dat Ganzt deemools zustane komm? Ech mengen, de Yogi weess do vläicht e bëssen, bësselche méi nach, well du waars jo ufanks Member. Ech war eigentlech net honnertprozenteg vun Ufank u, well Skat huet am Ufank Requiem geheescht a si ass deemools deen eenzegen origi, wierklech originell, originelle Member ass den, eisen Drummer, den, de Laurent. An déi Band ass am Lycée entstanen an hien huet mam Jeff, eisen Ex-Bassist, deemools d'Band gegrënnt, zu Lycéeszäiten. An déi Band huet nach ënnert dem Numm Requiem geschafft, mee wéi mer eis, jo, an der Zäit huet Requiem esou Saache gespillt à la, jo, esou ganz staark vu Bands wéi Metallica, Slayer, Iced Earth, esou déi al Thrash-Ära beaflosst. An
Jo deen Numm, dat war dann, war dat anert awer éischter schonn eng Band wou och live gespillt huet? Well mir seet den Numm éierlech näischt, muss ech ganz éierlech soen. Mir hu vereenzel Concerte gespillt a sou Caféen an vläicht de Club des Jeunes hei lénks a riets. Mee mir hunn dunn 2004 eis éischt, oder 2005, 4 war et mengen ech, eis éischt Demo-EP erausbruecht, Inner Scars. An jo, firwat hu mer deen Numm Scart ausgesuecht? Ech, ech weess et och net méi genau. Ech mengen, et hat eppes domat ze dinn, jo, mir, mir si Leit an der Band, déi awer iergendwéi eppes, wéi jiddwereen och, Saachen am Liewe matgemeet hunn, also Saachen, déi een alt treffen a Narben hannerloossen, dofir den Numm Scart. A vläicht och, de Jeff war deemools e groussen Dream Theater Fan an déi haten e Lidd, wat Scart geheescht huet an ech mengen, dat huet. Ech wees et och net méi wierklech genau okay. mee ja den Numm huet awer bei d'Band gepass an bei eis ass perséinlech. Mm. Voilà. Cool.
Okay.
Hat ech dann lo zwëschent Requiem an den äh, Skat hat ech do Punkto Ärem Stil nach vill gedoe gehat äh, Verännerung duerch Äh, ja, ech mengen Requiem war wierklech e bësse méi so oldschool Trash an ähm, Et kommen ëmmer méi sou New School Thrash Influencen derbäi oder vläicht och zum Deel och New Metal, sou Bands wéi Machine Head, Slipknot. Jo dat war fir déi Ufanks 2000er. Dat war deemools war dat de Standard genau, voilà, Machine Head, Slipknot, Sepultura, sou Saachen, Pantera och ganz vill. Groove Metal. Jo genau, sou Groove Metal an jo de Stil huet sech do, Bëssen an esou eng Richtung higedeit a mat der Zäit sinn ëmmer méi Death Metal Aflëss erakomm an dat wat d'Leit haut als Djent nennen, mee mir hunn deemools awer schonn ale Meshuggah gelauschtert. Ech mengen deemools guff et den Term Djent nach guer net oder deen ee Stil iwwerhaapt net. Dat waren einfach Saachen dat hu mer, jo mir hu gär Meshuggah gelauschtert oder esou, jo, Bands déi alt extreemst heavy waren.

Jo, dat, dat hu mer elo schonn, also generell, dat ass eng Remark, wou ech schonn ganz oft héieren hunn. Dat ass natierlech eng Fro, wou där warscheinlech ëmmer erëm gestallt ginn ass, Jo, firwat hutt Der dat esou an esou gemeet? Als Museker muss de der net ëmmer Froe stellen. Passéiert einfach, well et sech normal ufillt, soen ech mol esou, an dann kënnt halt esou eppes zustane, gell? Dat ass, dat ass wierklech esou einfach wéi dat.
Also et ass. Eppes ganz Natierleches. Mir stellen eis keng Froen, wa mer doheem Musek schreiwen oder am Proufsall sinn. Et ass einfach, jiddweree lauschtert seng verschidde Gruppen a Museksaflëss an dat kënnt dann alles zesummen. A voilà, wann et sech gutt ufillt, dann hale mer et.
Cool. Dat ass dann ëmmer esou bei Interviewen, muss ech ëmmer laachen, wann ech esou Reviews oder esou liesen, wou se dann, dat ass genau dat, wéi s du sees, Yogi, du sees, jo, du erwaarts der dann eng Äntwert wéi, wow, mir hunn, mir hunn grad eng Visioun gehat an esou an esou. Dat ass schéin, schéint Geschwätz, mee iergendwou weess de awer och, okay, et war am Fong net esou. Et war vill méi relaxt wéi dat an, mee dat kanns de dann och net ëmmer esou präisginn. Mee ech kann awer, ech kann awer d'Demarche verstoen, fir et dann esou ze nennen, gell. Jo, an d'Leit hu jo och alleguer aner Erwaardungen, aner Virstellungen an et wäert ni. D'Leit waerten ni alleguer als als Allgemengheet dat gesinn, wéi s du et, wat fir eng Intentioun datt s du has oder esou. D'Leit hunn ëmmer hir Interpretatiounen an et ass jo och an der Rei, ne? Dat mécht dann. Jo, absolut.
Jo, ech sah och interessant, géif ech soen, ne?
Dat mécht déi ganz Zeen esou divers, kann ee soen.
Bon, déi lëtzebuergesch Zeen ass jo och elo Keng ultimativ grouss, mee ech fanne fir dat, wat, wat mir hei hunn, kënne mer schonn richteg stolz drop sinn. Ënnert anerem natierlech och, dass, dass Dir et dann och nach esou laang ausgehalen hutt an nach ëmmer dichteg dobäi sidd, gell? Ech mengen, déi, déi Anne ass jo nach net esou laang bei Scout dobäi, mee hien ass jo nach en. Oh, méttlerweil véier Joer.
Jo, mee bon, dat ass net vill, wann s de esou kucks, gell?
Ech mengen, hie war bei en Apple, fir den Apple a Day virdrun hat ech och schonn live gesinn, do war en dobäi. Bon, mir kennen eis jo lo net alleguerte lo perséinlech, mee et ass awer eng gewësse Familljen.

Ja.
Äh, jo. Äh, dir hutt jo lo mëttlerweil, jo, dir sidd schonn dräi Albume spéier plus eng EP. Dir hutt schonn, jo, e gewëssene Werdegang hannert iech gehat an och ausserhalb vun Lëtzebuerg Concerte gehat. Dir hat esouguer eng Japan-Tour eng Kéier gehat gehat. Wéi fannt der iwwerhaapt är Entwécklung, wéi sech dat vun Ufank bis, bis elo entwéckelt huet, vun, d'Entwécklung vun Scud souzesoen? Boah, dat ass, wann ee lo haut zeréckkuckt, Also kann ee scho stolz sinn, also ech sinn et op alle Fall, dass dass net eppes wou s de onbedéngt als selbstverständlech hëls wann s de ufänks mat mat denger Band an am Ufank ass jo och alles nach sou semi Hobby. Mee bon mir sinn an der Band awer alleguer ganz leidenschaftlech Museker an dat huet sech awer och ganz schnell erausgestallt, dass eppes mat der Musek maachen dat ass wat mir eigentlech mat eise Liewe wëlle maachen. Natierlech si mir am. am Grad vun der Hierarchie weltwäit ganz ënnen esou, mee ech fannen awer dat wat mer awer scho gemeet hunn als eng Band wou zu Zäiten wou et och deemools net wierklech, wou de Youtube an d'sozial Medien nach net esou wäit verbreet waren, hunn ech awer, fannen ech awer, dass mer awer scho vill Saachen erreecht hunn iwwert déi mer och ganz frou sinn. Ënnert anerem och jo Japan Tour an dann jo als Akt vir Bands spille vu grousse Bands, gudde Bands déi mer selwer lauschteren.
ja, das, ja. Viel, äh, pur groß Festival ähm, ja das dann ja wann du dann nach kannst den Lieder so nicht mal den Leute wo du selber bewonners viel das natürlich mega keine Ahnung das das, das ja, mega geil. Ja. Mehr ja also die Entwicklung äh. ja ganz natürlich äh, das während dem es gestern nicht bewusst mir wann du wirklich ein Kadener ist und da siehst boah als CD aus Japan rauskommen und ich kann mich erinnern an engem äh, Tower Records huet dat geheescht, esou esou e risen Héichhaus wou nëmme Musek verkaf gëtt zu Tokio, wou ech eis CD am Regal fonnt hunn als New Releases. Dat war awer wierklech schonn e coolt Gefill zu Tokio ze stoen an säin eegenen Album an der Hand ze halen. Dat ass schonn, dat ass schonn mega. Bësse surreal och, ne? Absolut, wierklech. Ja, an dann, ähm, ech, ech leede mol dann einfach, da kommen mer lo halt soss deen Album, dann, mir mussen einfach iwwert deen neien Album schwätzen. Éischtes mol wëll ech mengleech am Numm vum Peter, vu mir soen, wow Jongen, hutt eis wierklech d'Gehir ewech gesprengt mat ärem neie Material, gell, absolut, dat verdéngt ganz vill Opmierksamkeet an mir sinn eis do och mengleech eens, dass mer Enn dësem Joer wäerte mer vill Krämpes hunn, fir, fir iech net op eis Top Top 2021 drop ze setzen, also déi wäert ganz sécherlech ganz wäit oben stoen. Merci, cool, merci. Ass schon Top Notch Material, gell? Merci.
Jo, et huet sech och, fannen ech, op alle Fall vill gedoen zwëschen ärem leschten Album Gaia Medea an dem neien Album. Oder et ass och an der Band vill geschitt, ne? Mä de Line-Up huet e bësse gewiesselt, de Jan ass ënnert anerem als Sänger bäikomm, ne? An och. Neie Gittarist, wann ech mech elo net ieren, oder? Jo, de Bertrand war am Fong eisen zweete Gittarist deemools an ass op de Bass riwwergesprong. An de Vince als zweete Gittarist ginn, wéi ech als, well hien huet mech ersat, wéi ech eng Zäit an Norwegen fort war. An hunn mir eis einfach geduecht, hien ass esou en talentéierte Museker a versteet eis Musek an huet eis Musek och gär. An mir verstinn eis ganz gutt. An voilà, hien huet nach ëmmer seng Haaptband Fractal Universe als. Haapt Baby soen ech mol an wann et dann esou Date ginn wou en net ka mat eis matspillen dann dann ass dat eben esou dann iwwerhuelen ech d'Duties eben eleng dass och net wierklech ee Problem et gëtt da just anescht mee net méi oder manner mee jo et huet sech am Fong esou ganz natierlech erginn Line-Up Wiessel.
Huet datt dann och net zum. Du kanns schonn soen, datt de Sound vun Gaia a vun neien Album schonn e bëssen ënnerschiedlech ass. Huet déi Verännerung vum Line-Up dann och dozou gefouert gehat? War dat och eng natierlech Entwécklung gewiescht dovunner? Jo, jo definitiv. Also de Fait, datt mer emol de Jang um Gesang kruten, well jo mir haten deemools d'Gefill, datt mer einfach mat deem wat mer wollte schreiwen, mat eisem ale Sänger e bësse limitéiert waren. An jo, dunn ass de Yann bäikomm, a vue que dass mer souwisou am Songwriting-Prozess waren, wou mer eis extrem vill Zäit gelooss hunn, dat war och bewosst, mir hunn eis kee Stress gemaach, an dunn, wéi mer erausfonnt hunn, dass de Yann eigentlech alles maache kann, da soe mer, Okay, dann musse mer alles, jo, dunn hu mer, kënne mer, hu mer vill experimentéiert, vill probéiert, mee et war, et war wierklech een onheemlech heftegen. Prozess fir d'Band iwwerhaapt, well jiddwereen och an hirem perséinleche Liewe grouss Verännerunge matgemeet huet, wierklech dass net gläichzäiteg en plus, dat heescht do hat deen eng Phas wou et dann net esou gaang ass an esou an dann deen nächsten an dat ze dat kombinéiers mat deene psychologesche Prozesser, mat all Dag schaffe goen an dann no der Aarbecht den, wat weess ech, den Zuch op Péiteng ze huelen, vun Ettelbréck ophuelen, zeréck. Op Ettelbréck mam Zuch, mam leschten Zuch, an du mëss dat non-stop an dann Weekend derduerch, dat war, dat war schonn, dat war e Massaker, wierklech. An Ja, ech eppes, bedenken. wat nach dozou bäigedroen huet, datt et sou laang gedauert huet, ass, datt wierklech alles, wat konnt schifgoen, ech mengen, de Yann, hien huet dat alles matkrut, alles, wat konnt schifgoen, ass schifgaangen. vu Computersessions, déi korrupt waren, Saachen, déi mer vu vir missen ufänken. Also awer e, soe mer en, iergendwou awer dann och frustréierend, mee dann, fir dann nach den, soe mer mol, d'Motivatioun bäizehalen, dat ass jo och mat dat Schwéierst, soen ech mol, gell? An du wëlls dat fäerdeg maachen an et geet einfach fir d'Vrecken net, gell? An dat mécht dech jo dann och sténkeg. An déi gewëssen Aggressivitéit, déi kënnt dann awer, mengen ech, och um neien Album absolut eriwwer, gell? Jo, jo, dat ass, den Album erzielt alt e bëssen als Konzept, wann ech dat sou ka soen, dee Prozess, dee mer als Band déi lescht véier bis fënnef Joer duerchgemeet hunn. Dat heescht, jo, wéi s du sees, Roserei an dann d'Saachen, Saachen, pardon, sou emol. Nee, kee Stress, nee, esou, nee, kee Stress, esou. Ähm, voilà, dat ass dee ganz frustréier, de frustréierenden Aspekt an dann déi verschidden psychologesch Phase vun all eenzele Museker an déi Saachen, déi mer an där Zäit erlieft hunn an eise Privatliewen hunn alt gëtt. Mir sinn eis iergendwann eng Kéier am Songwriting-Prozess bewosst ginn, Hey, kuck mol, mat den Texter, mat der Musek, dat erzielt am Fong voll d'Geschicht an dofir, déi Lidder sinn och genau esou plazéiert. well dat dann jo d'Geschicht vun der Band u sech erzielt an dofir och de Self-Title. Mir wëllen domadder net aussoen, dat ass dat Bescht, wat mir jee gemeet hunn. Dat ass einfach, hei, dat do ass definitiv, definéiert eis als Band, well ech mengen, et hätt och grad esou gutt kéinte schif goen, well déi Band, kann ee soen, war net wäit ewech vum totaler Implosioun. Well d'Leit all sou frustréiert haten, mir hunn een Dokter an der Band, deen ee mécht hei an deen do an et ass wierklech extrem vill Drock an dann d'Saachen, déi schif ginn an hei an do. An et war och e schwéieren Album fir opzehuelen, technesch gesinn. Dat heescht, mir waren och wéi. Also scho bal gestéiert, wéi präzis mer wollten d'Opname maachen. Schonn op eng op eng ongesonden Niveau, wierklech. An dofir, ech menge fir déi nächst CD gi mer och bei e Producer, dee seet, Dude, den Take ass gutt.
Jo, voilà.
Sinn ebe ganz, ganz vill Saachen, déi der. dozou bäigefouert hunn an an dat eenzegt wat eis iergendwéi do zesummegehalen huet ass well mer esou un déi nei Lidder gegleeft hunn an un dee wat mer haten, well mir hunn déi Lidder och privat jo och andauernd gelauschtert an et ass jo net nëmmen, mir hunn net nëmmen opgeholl an dann hu mer d'Lidder owes gelauschtert an dann hate mer vereenzelt Sessions hei beim Yann wou mer um Gesang geschafft hunn an dann vereenzelt Sessions bei eisem Drummer wou Texter geschriwwe goufen, weess an dat war dat war heavy.
Ja, scheier, ja. Leng, wie was nach immer mit geil, also. Butter, ja. Dat, me, wann ich lange kurz kann zurückkommen du sest ähm, ja lieder alle gu verfassen die ganze werdegang schmengen dann dann hast de cover am von dat wat alles wat alles aussehen und dann de cover lo wo ich story we ist geil du möchte cover ja, ja, das, äh, auch genauso gewollt also. ähm, das äh, das ich genau okay. dat Mega, mega. Respekt, Jongen, all Respekt. ja, ja, ja, den da wirklich, da da vill Arbeit dran gestach oder den Album, ne, das wirklich, wirklich wow, muss ich sagen, ne. Ja. Meine Gilles und ich, man, wie schon gesagt, man schon oft, oft durchgelauschtert, Album zergeht ob der Zong, muss ich sagen. Äh, Jo, a mir sinn op alle Fall och frou, datt der erëm sidd. Absolut. Ja, mir, mir si frou erëm ze sinn, definitiv. Also, dass, äh, Kann ech mer och virstellen. Dat ja. Eenzeg, wat ech mer ka virstellen, wat bei Iech elo e bëssen nach hapert, ass den Dir wëllt dat do onbedéngt live spillen. Do sinn eis leider alleguerten d'Hänn gebonnen. Ja, dat ass genau dat.
Dat war, dat ass e bësse frustréierend nach, kann ech mer ganz gutt Ja, denken. mat Verschiben an äh, ech meng, mir hätten et jo am léifste scho gären d'lescht Joer erausbruecht, äh, mee äh, voilà, vue mat, den, äh, mat der aktueller Situatioun ass natierlech net virdeelhaft an och elo fir d'Release hätt mer et jo eigentlech fir den 23 Januar geplangt an bah et hätt een natierlech kéinten an engem iergendwéi opzéien an deems ee seet okay dann wären nëmmen 100 Leit erakomm mee dat wär net wierklech elo eis also wann d'Leit dann och do sëtze mat Masken, däerf näischt gedronk ginn an hei an do. Ech wees net fir Metal ass dat net
wees net op jireen sto gi vu also si probéieren dat zwar lo mëttlerweil an der Rockhal ech menggen du wat si hu jo fir Fusion Bomb oder se Apps geplangt ne awer meng schrem Appppes dat awer net ass dat en Test ne vun vu se kucken okay wéi wéi gutt verleeft dat an dann. Mee bon, fir eis, also mär wëllen lo net déi ganz Aarbecht dodranner gestach hunn, fir dann duerno dat iergendwéi halbwegs, jo, fir datt dat duerno esou halbwegs eriwwerkënnt, wéi mer eis dat am Fong wierklech virstellen. Dat heescht, dann hu mer einfach gesot, okay, mär waarden of, bis datt vläicht de Moment erëm kënnt, wou dat da sech e bëssen normaliséiert, mol kucken, an datt mer dann de Leit dat bidden, wat mär eis och, voilà, dorënner virstellen.

Awer e groussen Numm ass an oh dat ass natierlech, dat ass natierlech eng schäiss Zäit, kann een einfach esou soen. Anerersäits muss ee soen, hu mer elo emol eng Kéier Zäit, dat gouf et och net, dass mer wierklech kënnen vu vir bis hannen eng Release-Show esou plangen, wéi mer dat, voilà, mir kënnen de Maximum do eraushëlen. Mir schaffen do mat Leit zesumme mat, mam Nina Scheffer als Lutentechnikerin, dann Thierry um Sound a mir probéieren dat elo wierklech, mat Residencen an alles op esou en Niveau ze bréngen, datt wann dat, voilà, erëm sollt stattfannen, datt, datt dann, da boomt et awer och, weess de. Jo, jo, also mo, mo, monumental eppes, datt s net vergëss. Genau, genau.
An déi Zäit huet ee jo soss am Fong ni, well d'Concertssäll si gefëllt an esou oft hues de och net Zäit, fir Residencen elo do ze maachen an dat heescht, voilà, an deem ganzen. schlechten gëtt et awer och e bësse Guddes. Ah, ja.
Kanns mol eng Kéier däin, däin, ja, däin, däin Live Sound äh, sou shapen, wéi s dat virgestallt hues mat kompetenten Techniker an Saachen sou astellen, dass äh, egal wou s herno spills, äh, kann mir so mol net méi wéi 15 Prozent vun deem, was de wëlls riwwerbréngen, äh, ofwäicht. Ne? Jo mä et ass generell mengen ech ëmmer schwéier, live geet halt nach méi schif wéi an et ass wéi de Yann grad gesot huet, ech mengen elo huet der wierklech Zäit an also mir sinn op jiddefalls gespaant an dat eenzegt wat halt elo ass dat ass d'Leit bei Laun ze hale bis dohinner, ech mengen dat wäert dat schwéierst Bah, mir hunn am Fong och déi ganz Zäit elo, wou, bah, d'lescht Joer Confinement, elo och duerno nach, hu mer am Fong profitéiert, fir elo eis e bësse méi an deem Visuellen, eben wat d'Videoclips ugeet, eranzeschaffen. An dat heescht, mir sutzen net doheem dann näischt ze man an eis opzereegen, dass alles schäiss ass an esou. Mir hunn eis geduecht, okay, nee, voilà, also ech mengen, an do hu mer och e bëssen eng nei Oder entdeckt bei eis, einfach dat Visuellt op deeselwechte Level ze bréngen, wéi dat Musikalescht. Dat ass mega interessant awer och dat mateneen ze kombinéieren an ähm, jo also mir hunn nach e puer Saache fir d'Zukunft wou mer kënnen do rausbréngen wou wou mer d'Leit kënne bësse bei Laun hale géif ech soen. Okay. Dat heescht mir kënnen eis nach op deen een an deen anere Video Genau, genau.
freeën. Also et kënnt nach vill Guddes. Gutt, gutt, gutt. Bon, wa mer souwisou scho vu Video schwätzen, ech mengen da bleift et net aus. Bon, ech schwätze lo och erëm am Numm vum Pit a vu mir, wéi mir dee Podcast hei ugefaangen hunn. A spéitstens dunn, wéi mer héieren hunn, datt där iergendeppes am gaange wäert, ne, war ech schonn esou, Wow, mir mussen d'Jongen onbedéngt froen, well awer, du hues awer däi gewëssenen ënnere Fanboy, wou s de ëmmer wëlls befriddegen. An, jo, Mirage war, also fir dat, wat mer bis elo vun iech an engem Videoclip gesinn hunn, natierlech, Zäiten hu geännert, du wëlls nach méi professionell ginn, du wëlls nach méi Emotiounen do rabréngen. A ech mengen Mir Mirage ass dat, dat, dat bescht Lidd, wat der dofir hätt kéinten huelen, fir ier Opmierk Opmierksamkeet Als ze maachen an ze Opener soen, auch, ja. hei, mir sinn nees do. Ja, Ja. dat ass. Dat war wierklech en Mee, absolut mee geilt ech Lidd, meng, gell. dass awer all Lidd consideréi-, all Lidd op deem Album hu mer consideréiert fir als éischt Single. Eng du gouf eng, gouf eng Zäit, Zäit, do okay. wollte mer Ah, okay. Merry-Go-Round, well mer soen, ah komm, mir schockéieren d'Leit komplett, oder Petrichor, an do war et, oder nee komm mir maachen et ganz brutal an wat hei an do an dann hu mer eis schlussendlech op Mirage gëeenegt, well dat. Well mir haten do och réischt ee Video dee Moment, dat war deen, deen huet einfach gutt ausgesinn a mir missten, voilà, dunn hu mer geduecht, dann, dann ass dat elo deen éischten. Mir hunn och eng vun eise beschte Frëndinnen, d'Gacko, hat Hat sot och scho vun Ufank un, wéi den Album nach am Prozess war, wou mer, ech weess, hat ech nach mat him privat geschwat hunn, jo, wat wier dann e gudde Clip? An dann sot en ëmmer Mirage, Mirage, Mirage, well jo, et ass alt ale Scar dran an et ass och e bëssen neie Scar dran an dann bréngt hat et, et war esou e bëssen deen Universum, an dee mer d'Leit bréngen mat deem, jo, ech hunn a leschter Zäit an de Reviews vill Post-Rock, den Term Post-Rock gelies. Jo. Jo, mengetweegen. Mee voilà, et ass einfach, et ass eng Melodie, déi den Album eigentlech gutt representéiert och. Den, dat zweeten. Ass, also wann ech dat kann soen, dass deen, wéi den, den Opener soll oder soll an dann Den Déngen zum Schluss, ja. den, voilà, de, de Fading vum, vum Mirage, passt, dat ass esou e ja. bëssen dat, dat, dat rou, dee roude Fuedem, wann ech dat esou ka soen. Ech denken do net direkt u Posts. Jo an och nee, mä et ass awer déi progressive Note, wou et do awer e bësse méi zum Virschäin kënnt a wou dann och den Album méi opgoe léisst iergendwéi, wann ech dat esou ka soen. Dat war zumindest mol mäi Gefill. Voilà. Jo, et ass op alle Fall dat, wéi de Gilles et an eiser Review vun ärem Album geschriwwen huet, et ass Ska ouni Ska ze sinn. Dat beschreift et, fannen ech, immens gutt. Jo, ech fannt och. Ech hu e bësse gelaacht, wéi ech dat gelesen hunn, hu ech awer gelaacht, well ech geduecht hunn, jo, dat ass. D'Dascard ouni Scard ze sinn, jo. Du hues natierlech ëmmer déi Leit, déi déi wat se soen, wann et elo net méi blaast, keng Double Bass. An ech weess dat, wann ee virun zéng Joer een zu mir gesot hätt, jo, du wäerts och Passagen ouni Batterie hunn a, komme mer mol soen, bal clean, dach clean an dengen Alben hunn, dann hätt ech gesot, Ziel, ziel mal kein.
ja, sind die Scheiß. ja, mir wollen ja, noch all die Aal an als, als Ohren developieren, natürlich auch, gell? genau das, ja.
Ich meine, ähm, für un, wann nicht nur just ob, ob das, was, was der Peter nicht nur sonst mal zum größten Teil ausstreckt, gell? An dem er für un 24 Jahre gesagt hat, Du wäers eng Black Metal Phase hunn, wou s de net méi eraus kënns. Ech och gesot, bass du geckeg, ech kann dat Gebrëlls net lauschteren. Ja, voilà, ups. Elo sëtze mer awer déif dran. Mee wat, wat, wat vläit och elo nach deen, dee klengen Teaser Video, wou Der do gemeet hutt, wou Der Scarred begruewen hutt, mengen ech, beschreift jo dann genau dat, wat ech geschriwwen hunn. Well ech, ech hunn e bësse, merde, wéi soll ech dat elo formuléieren, fir dass, éischstens emol, fir dass d'Leit net mengen, oh merde, Scarred huet alles geännert. Mee déi wou Scarred kennen wëssen ok, dat ass nach ëmmer Scarred, mee awer och et ass jo e bëssen eppes dobäi an do fannen ech deen Teaser mécht mécht jo genau dat wat wat der grad och gesot hutt gell. Et ass eng gewësse Metapher dann och ok, et si verschidde Bandmembere gaangen, mee ech kenne e ganze Koup Leit déi hu wierklech geduet ok Scarred gëtt et net méi, sech firwat géinge se dann e Video maachen weißt de sou iergendwou, nee nee nee do kënnt nach eppes no an voilà. War, et war scho gewollt ginn, Ja, dat war absolut esou gewollt. war bëssen äh, ja war mir wie gesot ja mir wollten einfach de Leiit irgend Apps ginn wat äh, wat ze bëssen einfach den no do stoe léist an äh, keng Ahnung äh, so, fuck, wat geschiet lo grad genau ja. An äh, ja dat huet geklappt.
Ja.
Ja, ich mein, ich krut
an den 20 Minuten nodeems mer den Teaser gepost hunn, bestëmmt, ech weess net, wéi vill Privatmessagen vu Leit, sou, Wat? Wéi? Scarjo Job geléist? An ech hu wierklech, ech hunn, jo, ech hu sou gelaacht, mee ech hu schonn och einfach net drop geäntwert. Ech wollt deene Leit wierklech och d'Gefill ginn, Jo, jo, mir hunn eis opgeléist. Net schlecht, net schlecht, cool. Fannen ech eng gutt Saach, fannen ech eng gutt Saach. Jo, et war liicht verwirrend, ne? Da denkt een, Oh, nee.

Ja.
Ja, ja, da, da, das, wann, wann wir gucken, wie als Episode gelauscht hat gehen, dann will ich dazu wissen. Ja.
Mengen, mengen das, das, auch, das auch schwéier ich mengen lo fir fir dann eben fir eng Band wie Iech oder fir eis wo lo seit kurzem réicht décidéiert hunn okay komme wëllen Iegen Apps malen fir d'Leit bëssen dass irgendwo all eng Familienaffär die ganz Lëtze bei erzählen méi das awer jiin ass aus engem Ägem a bëssen wie op de Konzern halt och gell an Apps ze fannen. wou d'Leit dann éischstens emol Opmierksamkeet kréien an zweetens ja se bleiwen se och dobäi. Ech meng dat ass dat ass dat allerschwéierst an ähm, Zemools dann natierlech wann du en neien Album rausbréngs, du kanns net wierklech, well d'Situatioun et net erlaabt, du réckels et ëmmer rëm, dann iergendwann enke dann zweifels de vläicht och un der selwer, gell? Ähm, jo. Also bah, mat der Opmierksamkeetsspan esou, ech mengen mat eise Videoen mat vu 7 Minutten, Mirage an Ahaia, ech mengen do war et eis zimlech egal, dass mer op op iergendeen elo, also déi Leit déi et interesséiert, déi interesséiert et, ne, ech mengen déi kucken dat da och weider. Absolut, dat stëmmt.
Do sinn der vill déi hunn eis zréckgeschriwwen esou, jo mee woah 8 Minutten, dat ass dat ass vill ze laang an hei an do, esou jo mee voilà, et ass net dass mär elo dat Schema dono ginn, 3 Minutte muss e Lidd sinn oder. Ech weess net, dofir maache mer keng Musik, mir maachen einfach, mir wëlle bis an eng Atmosphär do eraschwammen a wa mer bis dra sinn, dat dauert eben heiansdo zwou, dräi Minutten an an voilà. A mir, mir passen eis do net un, wat d'Leit do vun eis erwaarden. Jo, jo, dat ass och genau richteg esou. Dat ass och genau richteg, jo.
Dat ass och, dat ass och aus deem Grond, soen ech mol, fir eis, fir Kaméidi, wéi mir dat, mir dozou komm sinn, gell. Do war bei eis zum Beispill och, maache mer et elo op Englesch, Maache mer et op Franséisch, maache mer et op Däitsch, maache mer et dann awer op Lëtzebuergesch? An iergendwou esou, jo, okay, wann s de wëlls dee klengen, dee klengen Audience do uschwätzen, da mëss de et op Lëtzebuergesch, well. Jo. Ech weess net, dat war dat, dat war eisen, dat war eisen zweete Gedanke fir et op Lëtzebuergesch ze maachen. Am Ufank hunn ech mer nach vorgestallt, mengs de dat géing iwwerhaapt iergendwou Unhang fannen an, jo, wéi s de dech iere kanns, gell? An dann och natierlech erëm dat, wat Der virdu gesot hutt mat, d'Leit liese souwisou net alles oder se lauschteren net alles. Dat ass, dat ass leider näischt Neies, gell. Ech hunn eng, eng aner Fro, dat ass da elo dann éischter un den Yogi gestallt. Wéi s de scho ganz am Ufank gesot hues, du waars laang an Norwegen ënnerwee, waars mat Karach Angen och eng Zäitchen an mat Satyricon natierlech net ze vergiessen. Huet der, ech weess net, déi, dat ass jo eng, en klengen Tirang zougemeet, wann ech dat elo ka soen, an e giganteschen Tirang opgemeet, wou s de dann esou ëh draspréngs an da bass de op eemol mat, mat Leit, wou s du dann wierklech admiréiers, stees dann och do an dann kënns de halt zeréck heem. Dat, dat Gefill do, dat Dat muss jo awer scho lusch sinn, oder net? Jo, jo, dat ass mega lusch. Deng ganz Routine ännert sech ëm 180 Grad. Du hues natierlech Verantwortunge wann s de op der Bün an op Tour bass, mee et ass esou mol op deem Niveau wäert einfach, dass de vill eng Ekipp hues, déi sech ëm vill Saache këmmeren, ëm déi du dech net méi muss këmmeren. Deng Verantwortung limitéiert sech op, wat weess ech, zu Zäiten am Soundcheck sinn, gutt spillen. Eng eigenermoossen gutt mental a kierperlech Hygiène.
Jo, bon.
Awer fir de Rescht, ech weess net, dat ass eng ganz aner Routine. Dat ass awer dofir net manner schwéier wéi een Alldags, en Alldagsliewen, wou s du schaffs. Dat gëtt och eng Aarbecht an et huet all seng aner Challenges an et ass an aner Hinsichten ustrengend, weess de. Dat ass. Ech wees, ech hun mer dat och esou virgestallt, dass an engem Tourbus hänken während de Wochen iergendwéi esou Glamour huet, mee pah wann ech nëmmen drun denken wéi vill ech dat haassen, dass wierklech einfach wanns de 6, 7 Wochen an engem Tourbus hänks, dass dass ustrengend, du bass du bass wierklech klenge Raum 15 bis 16 Mann. Privatsphär keng Privatsphär null ja voilà. An Amerika hues de halt d'Chance dass Tourbussen Wifi hunn oder esou an da kanns de an denger Bank verschwannen an dech do iergendwéi asperren oder mat denger mat denger Famill doheem a Kollegen a sou schreiwen. Mee et ass gëtt ech weess net et ass ganz anescht awer et huet seng aner Erausfuerderungen a wann s de awer natierlech zeréckkënns an du muss erëm esou an ee Schaff Rhythmus goen dat dat war eng dat huet laang gedauert also. Ja, dat
bal zwee Joer fir mech rëm 100 Prozent uge oh, ich mein, schon nach nie ugepasst so engem Aarbechtsleben mehr ja so wie möchte dat schon gerne gell ich mein, ja, nee, das, äh, das so strengend an äh, voilà, ich mein, jiddwereen ging do äh, ging ganz séier raus van dass dat net alles Glamour ass an dass dat och e Business ass an dass dat eben noch seng seng Verpflichtungen huet dann och. Ah, okay. Soe mer mol. An seng donklen Genau, du hues Zäiten. natierlech vill Spaass, wann s de mat denger Band ënnerwee bass, mee wann s de mat esou enger Band wéi Satyricon ënnerwee bass an du kenns déi Leit, ja, du iergendwann ecker kenns déi Leit an kanns mat deene laachen, mee et ass awer, et sinn net deng Bridder, wann ech dat esou ka soen. Ne, du, du hues ja, net ja. dee Ja, ech Bezuch verstinn, an du ja. bass awer eleng vill an du bass awer, ja, du vermëss se deng, ja, du vermëss op eemol esou Saachen, déi s de fir selbstverständlech hëls doheem. Dat sinn déi Saachen, dass, déi s de vermëss, ewéi eng, ech weess net, Kënns heem, et mécht der een eppes ze kachen, der du eng waarm Dusch, eng propper Toilette, sou ganz normal Saachen. Oder einfach mat Leit hänken iwwer eppes, déi s de gutt kanns hunn. Well oft muss de ëmmer sou, du muss net schauspillen, mee awer zum Deel, weess de, muss ëmmer fir d'Leit do sinn, ëmmer. Du kanns am Fong keen, ech wëll net soen, Ja, wéi soll ech dat elo soen? Du kanns dir am Fong kee Faux-pas erlaben, well s de awer och dann dee gewëssene Respekt hues, éischtens emol, dass déi iwwerhaapt emol do ass. An dann, an da kënns de heem an da ass et direkt eng bësse méi dat, esou en organescht Gefill, esou, ok, ech muss erëm eppes maache fir, ob et elo fir meng Musek ass, ech muss erëm e bësse méi maachen oder fir d'Aarbecht dann an deem Fall. Dat ass eppes gewëssen Organesches, kann ech der emol soe vun dengem Kommentar elo. Jo, dat ass och iergendwann eng Kéier wollt ech einfach net méi meng. Zäit an Energie fir eng Band investéieren, déi am Fong, ja, wou ech dann esou eng hired gun sinn, weess de, wou ech, ja, dann dofir einfach sinn ech, dat ech einfach kee Bock méi, och well ech psychologesch op ee Punkt ukomm sinn, wou näischt méi gaang ass an do war dat einfach ze vill an do wollt ech einfach, wollt ech einfach bei meng Band zeréck a mat hinnen et da probéiere wéinstens, well wann et ass fir ënnerwee ze si mat Leit, déi s de am Fong net ausstoe kanns, dann wëll ech dat och net maachen, dann hunn ech awer léiwer. de Confort vum Liewen, well d'Hueleben eben esou haart ass, dass de dat wierklech mat Leit muss maachen, bei deenen s dech wuel fills, soss mm. geet dat net. Also, das, äh, ja.
Ja. Ja, ne.
Also ech, ech bekloe mech net ne dat war ech hunn mega geil Erfahrunge gemaach, vill gereest, hunn och mega vill gelacht, mega gut Sachen erlieft, méi awer so den äh, wann awer rekapituléiere kann wer eng hat noss an äh, irgendwann ja. ass einfach duergang ganz, ganz simpel ja, voilà. so un, ja. huet en se, wéi soll ech soen, huet sech dann aus där Zäit dann och iergendeppes bemierkbar gemeet lo um Album, eleng wann et de vläit d'Frustratioun war, dass de wollts ebe mat denger Band rëm eppes maachen an bass vläit dee Moment net dozou komm an et huet jo awer eng gewëssen Zäit gedauert elo bis deen neien Album erauskom ass.
Sinn do Saachen agefloss? Ja, ja, bestimmt, ja. Bei wäitem net alles. Guer sécherlech näischt mat Gesang, mee ganz vill Skeletter a Riffs vun deene Lidder op deem Album sinn do entstan, an Ideeën an och, jo, einfach déi Aflëss, déi s de do hues, wann s de aus engem Land wéi Norwegen bass. Dat trëfft dech awer anescht, wéi wann s de hei géings liewen. Et ass eng aner Natur, et sinn aner, aner Mentalitéiten, esou dat. Do sécher, do si sécher mat Saache mat eragefloss, mee et sinn awer genau esou vill Saachen nach heem do eragefloss, och mam Yann sengem Gesang an och vill vum Kessel sengen Texter einfach an och dat, wat mer hei als Band erlieft hunn, ass do eragefloss. Also ech soen, et ass esou fifty-fifty ongeféier.
Mee ech elo, ech mengen, fir eis ass et natierlech elo eng aner Saach, mä mir héieren iech elo, wéi der iwwer dee ganze Werdegang schwätzt, da soen ech mer, Ok, et iergendwéi ergëtt elo alles nach vill méi Sënn, wéi all déi Kéieren, wou ech den Album gelauschtert hunn. Natierlech, et passt een net ëmmer op alles op. Du probéiers dann, d'Gittaren ze studéieren, du probéiers, d'Drums ze studéieren, da sees de, elo dee ganze Konzept an dee ganze Werdegang, wéi, wéi, wat, wou, dat mécht dat Ganzt dann nach méi ustrengend, kann ech scho bal soen. Also, dat. Jo, dat gëtt och Sënn. Jo, dat gëtt och Sënn.
Dat ass dat Wuert, wat ech gesicht hunn, voilà. Ma ëmsou besser. Ech mengen, wat ass, wat ass elo fir, wann ech esou ka soen, d'Situatioun huet Iech natierlech och, also déi lescht, d'Covidsituatioun huet Scout natierlech genau esou getraff wéi all déi aner och. Wéi, wéi gesitt Der elo, sidd Der awer, soen ech emol, positiv, wat, mir wësse jo guer net, et kann ee sech jo guer net méi organiséieren, soen ech emol esou, ob et elo fir Concerten ass, mee. Ass dat do vläit e Moyen fir, soen ech mol, dass Scart méi schnell mat neiem Material kënnt? Absolut. Ass dat, ja, géing ech mol soen, ne, well lo natierlech géing ech mol. Also, wéi gesot, elo, vue dass normalerweis no enger Release dann, dann tourt ee jo och e bëssen, also wann natierlech d'Méiglechkeet besteet an esou, dat ass jo alles elo net dran. Dat heescht, elo fuere mer einfach weider mat deem nächsten Album direkt an. Mä Ech menge mir hu jo vill, vill Feeler gemaach bei, beim Recording an alles. Mir wësse lo aus all deene Feeler, wéi mer méi séier virukommen, dass et net véier Joer oder ech weess net acht Joer dauert, bis deen nächsten Album erauskënnt. Dat heescht elo, et si scho vill Saachen, déi, déi, also Strukture sti schonn vun de, vun de Lidder, déi fir den nächsten Album wäerten, Also wou op den nächsten Album wäerten drop kommen. Oh, hal op mal hei esouvill Hoffnung ze maachen. Ech weess net, wou ech mech freet soll hipake, gell? Nee, also dach, also mär, mär hunn, wéi gesot, mär hunn eis selwer einfach esou futti gemaach, mär wäerten net méi dee selwechte Feeler maachen. Mär wäerten, wéi gesot, den de Yogi hat gesot, mär ginn an e Studio einfach. Mär wollte wéi gesot am Ufank alles alleng dann ophuelen, vue dass mer finanziell och net esou, Wollt e bëssen do spueren an dunn hu mer geduecht, ok, jo, bah, hautdesdaags huet jo och, ka jo och jiddereen säin, säin Tounstudio doheem hunn an ech mengen, eng Gittar, déi kanns de och einfach line-in ophuelen an dann den Ho reampen oder wat och ëmmer. An, jo, schlussendlech hu mer dee Faktor vun, ok, wann s de awer eng begrenzten Zäit hues an engem Studio, dann, dann passt de elo, Also dann, dann da, da bereets du dech och méi drop fir an dass net du, du, du hues einfach eng, eng Timeline, wou dat da muss opgeholl ginn. A mir hunn eis da wierklech futti gemaach mat Saachen, déi mer äh, déizäit nach net sou gutt verstan hunn, wéi gesot mat Programmer, also mam, mam äh, Logic de Moment oder wat och ëmmer, wéi, äh, An do an engem Studio, et ass einfach en aneren, dee ganze Stress iwwerhëlt vun, okay, hei, där braucht just d'Musek hei opzehuelen, also mat, mat guddem. Jo, du kanns dech op d'Basics konzentréieren. Genau, voilà, voilà.
An dee Workflow, also do sinn och bei der Opnam dann, do sinn natierlech ëmmer Saachen, mat deenen s de net zefridde bass an da sees de, jo, am Fong, well de Workflow och e bëssen ënnerbrach ginn ass duerch Saachen, déi, mat deenen mer eis eigentlech net wollten de Kapp zerbriechen, jo, dertëschent komm sinn. Dat heescht, äh, wie gesot dann ja. Das, das, äh, wie gesagt, mir nach die Erfahrung gemacht mir dreis geléiert dann äh, dat, dat bringt das just dazu dass man an Zukunft miséier an, an noch besser zu summe schaffe können ja mir noch viel geléiert also mhm. so, das einfach du doch local mal drüber lachen lo, lo, ja.
das, äh, mir eigentlich auch nämlich Preproduktioun als Template geholl fir den Album ze schreiwen an den Album war ier mer op ugefaangen hunn opzehuelen stung alles, dat heescht alles wat elo net soe mer mol programméiert Instrumenter waren oder Samples esou dat ass dat dat stung absolut yeah. alles, de Gesang stung och komplett also et ass ähm, dowéint huet dat och laang gedauert. Natierlech koum herno den techneschen Aspekt dobäi an esou mee mir sinn definitiv méi schlau ginn dovun an Jo, mir hunn elo gann déi Zäit genotzt fir fir nei Musek ze schreiwen an mir hu méi wéi genuch Material fir fir ee ganzen Album, wierklech fir ganz vill Material a mussen elo mol triéieren a kucken wat mer eis elo iergendwéi an der haiteger Zäit elo fir eis perséinlech connectéieren. Mir hu schonn dat een oder dat anert Lidd wierklech wat scho steet och scho mat Gesang an. dass dat kléngt wierklech villverspriechend. Ech mengen, dass och fir eng Band, dass dat am Fong an enger Zäit wéi elo natierlech, du bass limitéiert mat deem, wat s de kanns éischtens emol live maachen. An okay, du kanns esou vill Interviewe maachen, wéi s de wëlls, mee et ginn nach ëmmer vill Puristen, déi soen, wa se live net spillen, dann ass et näischt. An mee dat déi ganz Situatioun, mengen ech, erlaabt enger Band dann einfach och ze wuessen an einfach ze soen, okay, mir mussen ëmdenken als. als Band. Mir mussen d'Situatioun zu eisem Virdeel notzen. Dat ass jo genau dat, wat wat der lo scho gesot huet gell. Dat dat fan ech ëm ëmsou besser. Well leider sinn nach ëmmer ganz vill Bands dobausse, wou op deem och lo nach ëmmer op deem ale Schema festfueren. An ech denken, datt dat net elo wéint Corona oder Wat och ëmmer, well et wäert net äh, lächen sinn. Voilà, gell. Ja. Meng fir eis ass net ernst, das hätte mé Ech so einfach wär well die ganz äh, sanitär Kris do net kom, dann ging et dat net gin. An neiser Faulheet an awer Queerméet hat man gesot a ah, Igent wann mhm. machen mal dat. Nee voilà, well en sech net vill gesäit. Dann gëtt een op eemol kreativ. Jo, dat héiert een iwwerall awer. Ech hunn déi meescht Leit, mat deenen ech schwätzen, soen, jo, ech hu lo en neie Projet hei ugefaangen, ech hu lo hei. Also et geschéie wierklech am Moment vill Saachen. Natierlech net esou, wéi mer et gewinnt sinn oder wéi mer et gären hätten oder esou, mee ech menge vill Leit sinn awer oppe fir einfach mol nei Saachen unzefänken an eben direkt och weider ze denken an net an hirer Comfortzone do ze bleiwen a sech opzereegen. Ech mengen, dat huet jo alles kee Wäert, weess de. D'Zäit bleift ni stoen, d'Verännerung geet ëmmer weider. An voilà, du muss einfach, du muss einfach matgoen mam Stroum, also net mam Stroum, mee vum, mat der Verännerung eben, an net krampfhaft un iergendeppes festhalen, wat net méi esou wäert sinn, wéi, jo. Duerfir, also ech fannen, mär hunn, wéi gesot, och vill Saachen einfach elo geléiert, an et sinn einfach vill gutt Saachen, déi an Zukunft nach wäerten entstoen. Dat jo dat och huet eis och Zäit ginn och bës datt jiddwereen e bësse seng Roll an der Band fënnt sou ze soen. Jiddwereen huet lo am Ufank wollt jiddwereen dat do man an dann hat een en Ego-Problem an nee ech wëll dat man, well ech man dat lauter typesch Dénger. Mee elo huet e bësse jiddwereen seng Roll an der Band an jo mir hunn eis och als Band mat deem wat mer duerchgemeet hunn also wéi gesot war hefteg. Gutt wéi och schlecht, virun allem schlecht. Also et war, et war, et war wierklech, et war wierklech haart, mee mir, mir sinn och als Mënsche gewuess an och als Band, weißt du. An mëttlerweil, wann iergendeen e Problem huet, dann ginn déi Saache beschwat, dann ass dat a fënnef Minutte gekläert an net mat engem Drama, deen sech iwwert eng Woch zitt. Ja, kee Shitstorm. Voilà, mee dat war, ja, dat war einfach ze vill beieneen. Mee voilà, elo si mer, elo si mer do a mir sinn do, wou mer sinn. An et war alt de Prozess vun deem Album, ne. Ech géing et ni méi esou maachen, mee et ass dat, wat den Album mécht, ass och. Virun allem dat, wat hannert de Kulisse geschitt, wat hoffentlech d'Leit dann wäerte raushéieren. Voilà.
Jo, also Text, textlech gesinn absolut, méi, ja. mee mat deem ganzen hei soen ech mer, okay, elo mécht alles nach e bësse méi Sënn. An ähm, ech denken, dat ass dann dat ass och engersäits da gutt, wann ee kann fräi iwwer déi Saache schwätzen. Déi Fro wëch mer natierlech stellen ass, wann dee ganze Prozess, hoffentlech fir iech nëmme esou wäert virkommen, da kann ee jo scho bal soen, Hm, déi nächst Saache vu Skype si wahrscheinlech erëm total aneschters. Jo, ass ze fréi ze schwätzen, ech weess, mee jo. Dat gëtt sécher net, also och fir mech war, huet et jo och eng Zäit gedauert, bis datt ech mol an déi Band do rafonnt hunn, einfach, well, voilà, ech hunn net dat gemaach, wat deen anere Sänger gemaach huet. An voilà, dat huet eng gutt Zäit gedauert an dass och villes eben war, villes testen, probéieren an hei an do an dat ass och zimmlech séier gaang am Ufank, fir dat alles dann opze-, also Preprod an alles. An dat, dat huet mer elo, kucken ech drop zeréck an et si vill Saachen, déi een einfach nach stéieren. Natierlech, ech kann, also et ass gutt, ne, mee et ass een iergendwéi ni zefridden natierlech mat sengen eegene Saachen. An elo an Zukunft wësse mer einfach, wéi mer virginn an dat wäert, Dat wäert sech definitiv op déi Musek dann auswierken an dat also dat nächst wäert rëm ganz a ja. Also ja, ganz ja. Also wéi gesot op der op dem Schwer. Album dee lo fir engem Mount rauskomm ass, do sinn Riffs dran, déi sinn 4, 5 Joer al. Also mhm. das, ja. Äh,
Ech mengen dass och iergendwou och iergendwou wanns de wanns de do sëtz an du schreifs däi Riff oder schreifs deng Lyrics de Moment fléisst natierlech ëmmer ran mhm. an, ja, ähm, voilà. natierlech wann ze puer Joer drop et enke benotzt kannst du sinn dass du sees so, oh, Mäert ech gu ke Bock dat do ze malen well dat passt gënne wie bei Zäit ja, Dafir, Magie verluer se bëssen wei du dat zumindestens so bringt et dech an eng Phas zeréck wos du nemmi wild sinn an schmengen du hast jo de ganze Werdegang vum Album Dat bescht Beispill dofir. Dofir ech, ech hoffe mol, dass et net méi all sou laang dauert. Ja, also wéi gesot, déi Lidder, mir hate lo wéi gesot e puer Residencen an der Kultur, wou mer esou eng eng Residence gemeet hu fir de Sound, wéi de Yann virdrun erzielt huet. Mee also och live déi Lidder ze spillen, also du fills se als Museker op de, wann s de spills an, ech weess, ech wëll net soen, du kriss Visioune virun d'Aen, mee dass, wow, dat geet. Datt ënnerlecht kräischs de vu Péng wahrscheinlech. Jo, an och de Géigendeel, ënnerlech frees de dech och, well s de einfach sees, boah, elo bass de esou wäit an du kanns déi Lidder live hei spillen an an da kléngt dat dann esou fett an dann sees de, ja, wéi gäil dat dat mécht. Awer natierlech, ech gëtt, ech konnt jiddwerengem am Gesiicht ofgesi, ofliesen, esou, oh, wéi gäil, endlech, weess de. Ja.
Jo.
Dat kléngt, dat kléngt wierklech cool, muss ech soen. Also mir si, mir si gespaant a mir hoffen, datt dat. Deemnächst wert hoffentlech de Fall sinn, dass mer dat erëm kënnen live ukucken an eis verzauberen. Jo, ma ech géing soen, wann, wann, wann elo näischt méi esou ze soen ass, de Pit huet vläit nach eppes, ech hu meng Froen duerchgeknat. Ech denken, jo, ech denken, dass alles. Beäntwert ginn, och wat ech elo hat, géif ech soen. Mhm. Gutt.
Wann Där dann näischt méi hutt, dann. Mhm. Äh, merci fir d'Ënnerstëtzung un all déi Leit, déi eis gleewen an wat de ganze Prozess un eis gegleeft hunn. D'Famill, Kollege, Frëndinnen, jiddereen, deen un eis gegleeft huet an eis dobäi ënnerstëtzt huet, dee Bierg z'ëm goen oder äh, ze klammen. äh, voilà, merci un all déi Leit, déi un eis gleewen an eis ënnerstëtzen. Jo, merci un Iech och, he. An un Iech och, jo.
Absolut gären, ne?
Ech menge, mir sinn, mir sinn dofir do, fir déi ganz Zeen erëm zesummenzebréngen oder nach méi ze connectéiere wéi virdrun an Dir sidd do absolut keng Ausnam. Zemoos an dësen Zäiten eben, wou, wou et eben net sou einfach ass, sech ze gesinn an och, jo, fir e bëssen dran zréckzekommen an déi Lëtzebuerger Metal-Zeen. An natierlech och Eng gutt Portioun domm schwätze gehéiert an deng Operatioun. D'Sech awer elo nach am Rahme gehalen, also
normalerweis ass dat bei eis esou ënner a véier Maueren vill schlëmmer.
Mir hunn eis beholl. Jo, jo, jo, wa mir zwee eleng sinn, ass et och vill méi schlëmm, gell, also. Jo, jo, jo. Mee gutt, ech mengen, dann loosse mer dat esou stoen. Mir bedanken eis natierlech och bei Iech, dass Der Zäit hat elo fir mat eis e bëssen driwwer ze diskutéieren iwwert generell Scart. An ech ging soen, mär héieren eis geschwënn hei erëm bei Kaméidi an dann wënschen ech iech nach all e schéinen Weekend a vill Erfolleg natierlech mam neien Album. Merci.
An och fir d'Zukunft. An och fir d'Zukunft, selbstverständlech.
An op e bessert Joer hoffentlech. Jo, genau.
Dann soen ech am Numm vu Kaméidi Merci an dann bis geschwënn dann. Bis geschwënn.